Helo na bawb, da chi'n iawn? Gwych iawn i glywed. Ie wir, fi, Osian, sydd yma unwaith eto i'ch diddanu a'ch diddori gyda stori arall naeth ddod ata i yma yn fy nghornel straeon. A mae hon yn stori am berson Anhygoel! Person gwych! os ga i ddeud. Sara Jones! Ditectif gwych! A fel gafodd ei hadrodd i Morag Hood ac Ella Oxtad yn wreiddiol, wedyn gafodd ei addasu i'r Gymraeg gan ein ffefryn Elin Meek. Ond, ditectif gwych! Dych chi'n gwybod be ydy ditectif? Ie, dyna chi, rhywun sy'n trio cywiro camau a datgelu troseddau a mynd â bobl drwg i'r gell. Chi'n meddwl fysa chi'n gallu bod yn detectives? Edrych? Wel, ddeitha chi be, falle bod chi'n mynd siŵr lle mae cychwyn, ond dwi'n gwybod am dri peth pendant da chi angen ar gyfer bod yn detective. Rhif un. Trwyn da. I allu rhoid eich trwyn ym mhopeth a chyrraedd at gwraidd y gwir. Rhif dau. Llygaid da. Os oes gennych chi lygad da, ydych chi'n gallu gweld y cliwiau o bell a gallu datgelu y dirgelwch a'i ddatgloi hefyd. Ond, rhif tri, yn bwysicach na dim byd arall, yn arfwisg y Ditectif. Clustiau bach i wrando. Chi'n gweld nhw? Dyna ni, ie wir, achos wedyn, da chi'n gallu clywed popeth sydd angen cael ei gofio. Os mae pawb yn gwybod, os ydy popeth yn mynd fewn trwy'r glist, ni'n gallu cyrraedd fyny at yr ymennydd. Gofio fo, a gallu datrys y dirgelwch. Felly, os gen pawb y gluster bach i wrando? Nice. Os gen pawb ei lygaid i wylio, ei llygaid? Ia. Be am eich trwyn? O! O diar. Yym, Oce, os 'dach chi gyd yn barod, dyma ni stori Sara Jones, Ditectif Gwych. Dyma ni'n dechrau ar stryd Sara, dwi'n credu di hon. Mae yna siop uncern a swyddfa detectif. Mm. Sara Jones ydw i, a dwi'n ddetectif gwych. Wel, helo Sara. Ti'n sicr yn edrych fel ditectif. Ti gweld be' mae'n gwisgo? Het ffansi, clogyn ffansi a chwyddwydr. Chwyddwydr i ga'l gweld y cliwia' 'na yn agos. Dwi'n datrys troseddau. Ch'mo' be' 'di trosedd? Crimes ydy troseddau. Dw i'n datrys troseddau ac yn dal pobl ddrwg. Ac weithiau dw i'n bwyta llysiau. Mm, pwysig iawn i fita llysiau, yn enwedig os da chi'n dditectif. Moron! Yn sicr, dylech chi fita moron i gael gweld yn well yn y twyllwch. Ffaith. Roedd rhaid astudio'n drylwyr, na, roedd rhaid astudio'n galed iawn er mwyn dysgu sut i fod yn dditectif. Wel, gorfod darllen yr holl lyfrau yma fel arfer, pethau fel Llyfr Mawr y Cliwiau, Dod o hyd i gliwiau, Dod o hyd i gliwiau eto, Cliwiau a cudd wisgo, Cliwiau cyfrol 1, cyfrol 5, cyfrol 4, Ysbïwyr enwog. Mae'n edrych fel bod yna rhywun fan hyn Os ydych chi'n sbio'n barod, sbiwch arnyn nhw'n sbio. Ti'n peth gwirion da. O, rhaid astudio'n galed iawn er mwyn dysgu fod yn detective. Ond, drwy lwc, ro'n i'n gwybod ble i edrych. Mae'n edrych fel mae 'di dysgu bob dim o wylio'r teledu. Ai dyna'r ffordd gorau o ddysgu bob dim? Mm, dw i ddim yn siŵr. Ond, mae hi'n dweud bod hi'n ddetectif gwych, a da ni ddim wedi gweld dim byd i ddeud bod hi ddim eto. Felly, garen ni mlaen, gan obeithio bod hi'n deud y gwir. Dyma Nel, sydd wedi dechrau fy helpu i. Dyw hi ddim yn dda iawn am helpu, a deud y gwir. O. Rydym ni'r un oedran, ond dwi'n bendant yn fwy clyfar, yn fwy clyfar na hi. Mm. A gen i edrych ar y byrddau gwyn ma, jyst i weld os di hynna'n wir. Chos, beth gennon ni fan hyn? Dau, adio dau. Yn chwech? Dyw hwnna yn iawn, ydy o? Be, be am ni drio fo'n gilydd at? Dau. Adio. Mm, dau. Ni hwnna ddim yn chwech, ydy o? Na, dim i fi, anyway. Ond be mae Nel wedi wneud? O! Mae Nel wedi llwyddo wneud Algebra? medde hwn. O'n i'n cael trafferth fy algebra pan o'n i yn yr ysgol fawr! O'n i'm yn neud dim byd ohono fo pan o'n i oed Nel. Nac oedd Sara? Hmm. Hmm. Rhyfedd. Dydy Nel ddim yn hoff iawn o wneud gwaith ditectif y tu allan, ac mae hi'n ffyslyd iawn am ei bwyd. Ond does gen i ddim amser i ddysgu Nel sut i fod yn dditectif. Dim amser y math yna beth o gwbl. Mae gen i lawer o bethau pwysig iawn i'w gwneud. O, mae rhywbeth pwysig yn digwydd fan hyn, yn does? Mae trosedd ofnadwy wedi digwydd, a bydda fi, Sara Jones, Detectif Gwych, yn dod o hyd i'r troseddwr! Mm, felly beth sydd wedi digwydd? Wel, ydych chi'n gallu defnyddio eich sgiliau detectif chi i weithio allan? Ie, dyna chi. Mae cynffon y lle yma ar goll. Gwobr losin i'r person cyntaf i gael y gynffon. Mm. Cadwch chi olwg amdani. Falle byddwn ni'n gallu helpu Sara wan. Dwi'n bwrw ati yn syth, yn arestio rhai amheus ac yn cymryd olion bysedd. Ond dyw Nell ddim yn deall beth yw gwaith ditectif. Felly mae Sara wrthi fan hyn, yn holi, yn cwestiynu, yn interrogatio bobl fel y pysgodyn yma fan hyn, ac yn dilyn ambiwlansiau am ryw reswm dys i ddim rili'n cael ei sbonio. Ond mae Nel, mae hi byth a hefyd yn ceisio dangos pethau i mi na allen nhw byth fod yn bwysig. Yma. Dwi'n ame hynny rhywsut. Ydy Nel yn pwyntio allan o beth pwysig? Ydy. Ydy. Mae Nel wedi datrys y dirgelwch yn barod. Ond ydy Sara'n gwrando? Ddim o gwbl. Dim tatan. Ww. Tra dwi'n brysur iawn yn gwneud gwaith ditectif, y cyfan mae Nel yn ei wneud drwy'r dydd gwyn yw gweiddi am ddim byd. Felly dyma nhw yn tynnu llun o'r olygfa. Ond ar be ma, ar bwy mae Nel yn cyfarth? Mm. Dych chi'n meddwl bod hwnna'n ddim byd? Dw i ddim. Maen nhw'n edrych fel bobl. Dyn edrych yn bobl clên neu'n bobl cas? Dw i'n meddwl mae bobl cas ydyn nhw hefyd. Dw i'n amau bod chi'n iawn. Mae hi'n fy mhoenydio i drwy'r amser i chwarae gemau dwl gyda hi, ond dw i'n cadw fy sylw ar y gwaith. Rhaid i mi wneud cyfweliadau! O, chi'n gwybod be ydy cyfweliad? Cyfweliad ydy interview. Felly rhaid i holi cwestiynau a gofyn, lle oeddech chi ddoe? Lle ydych chi wedi gweld y gynffon? Ai chi nath? Dwi'n mynd i wneud hynna. Be mae'r dyn yma'n wneud? Dw i'n amau bod rhywun yn trio dwyn y planhigion! Be mae Nel yn trio wneud? Dw i'n amau bod Nel... Mae Nel yn trio rhybuddio Sara! O, diar. O, diar. Mae angen llawer o waith caled i ddal pobl ddrwg, wyddost ti. Ydy hwnna ddim yn edrych yn waith caled, ydy o, Sara? Mm? Yfed sudd afal a chael brechdan? 'Di trosedd ddim yn cymryd cinio, felly pam bod Ditectif Gwych yn gwneud? Ditectif Gwych? Ond mae Nel yn barod amdanyn nhw. Gweld fan hyn? O! Maen nhw yn trio dod fewn! Ond be mae wedi rhoi ar lawr fan hyn? Ha ha ha! Ie wir! Peel banana! Croen banana! A chi, tip gorau yn y byd i chi. Os da chi ddim eisiau i bobl dorri fewn i'ch tŷ uh, a trio dwy'n pethau, cadwch croenau banana tu allan y drws. Neb yn dod yn agos atoch chi. Mm -hmm. Gofynnwch i glown. A dyw Nel yn helpu dim. Dim o gwbl. Wel, falle bod dim yn helpu yn achos Sara fan hyn, yn cyhuddo y gwningen o ddwyn y cynffon, ond mae yna dri dihiryn yn fan hyn wedi cael ei dal gan Nel! Ie! Dwi'n me'wl bod Nel yn helpu lot mwy ma Sara'n meddwl bod o. Wel, meddwl bo hi. Fyddai Nel ddim yn sylwi tasai trosedd yn digwydd reit o dan ei thrwyn. Ond dwi'n me'wl bod rhywun arall eb sylwi bo na drosedd yn digwydd o dan ei thrwyn. Chi'n me'wl ma Nel o'dd heb sylwi? Chi'n me'wl ma Sara sy heb sylwi? Mhm. Mae angen gair hefo Sara Jones. Ond, mae'r heddlu wedi gweld bod Nel wedi gwneud gwaith arbennig ac wedi rhoi rosette ci da iawn i Nel. O, chwarae teg iddyn nhw. Diolch byth fy mod i yma, wir i ti. Neu byddai pobl ddrwg dros y lle i gyd. Dyna pam mae fy angen i. Sara Jones! Ditectif gwych! Hmm. Ydy hynna'n wir go iawn, bawb? Mm, dwi'n meddwl ma Nel y ci ydy'r detectif gwych go iawn. Ond, chwarae teg i Nel, mi neth i ddatrys uh, drafferth a gynffon yn y diwedd yn do. A dyna ni ddiwedd ein stori. Ond dim cyn bod ni'n cymryd olion bysedd y gwningen a'r gath wedyn, jyst i wneud yn hollol siŵr. A dyna ni wedyn ddiwedd ein stori. Naethoch chi fwynhau hi? Wel, dwi'n falch iawn o glywed hynna. A dwi'n gobeithio rhywbryd gewch chi gyfle i drio bod yn ditectifs gwych, yn cadw golwg siarp ar bob dim, yn gwrando allan am bob dim ac yn neu' siŵr bod chi'n rhoid 'ych trwyn i fewn i ganfod y gwir. Ond, dyna ni yn stori ni am y tro. Mae i gadw golwg am unrhyw straeon arall fydd yn dod fewn i nghornel straeon ni yn fan hyn yn y cyfamser. Ond tan hynny,